E koia ai, na tari le lei e Kapineti ai fotu koe me Komiti. Pea koe ia whenga maari e koe ni kou, kou roto pe ke, ke, ke, ke utoihanga o whamama whai atu ki e kakai e whanoa, o mou mea mai ke porokarama koe ni, i aha tonu noa o oka topa ua whetahi wa. Koe ngai porokarama koe ni toi whai mai koe ki muini mai, o se ao tonu noa, O pehe, o ke kau e pure anga i he, i he, i he, he talatala noa whe lave'i pea moe, pea moe a kau koe ni, o i kai ma oni ia. Ne o sta ofi pei he toto ni kapineti, i he, i he atou noa, oe, o ka topo ua noa tahi wa, pea koe ke toe,

Hau koe ia moe whakotoo moe whakaokao koe ni. Kana e makatoonga whakaano whakataa ko hinga ake ia e peha whainga maali eke nau omi. Koe haa koe e tawha ake oe tala noa koe ni. Koe nga ke ua tawha ake taha pe kai omi e nau ngai whakamatala. Pe ko os ka kate nga oe ia koe ia pe ko nau os ataa. Ka koe ka koe mea koutou kanga kei mahalo e kaka ia pe koe taimi kou whakahaai he kapeneti moe pureangaa. Oku, i kei ki hane kaunga ana moe mea koe ni u whakakau na tore oku ta ofi ai pe moe fei tuku kotoa mo ana uo tala noa holo i haha o whanga pe koe ngahi whai anga kawa tonga pe koe u kolo moe mea ka pau pe e vela lawa ki whakamala ala fei ta whako i a ia malapito Katarina, o ia, u ke moni koe ai u tau tahina pe foki toko takoto ai ki hane mea koe. Ka memea ana o whai, ka pao oku kei Alpea e koropui aku e Nio, o Tarata ano a Finn ki whakarato e Kakai, me taua taina pe a Nautor. Ka koe pehe koe oku kawe pure anga i he fo i tara noa ko ia, oku i kai, oku i kai, o kai ke kawae pure anga a ia. Na nau whakatoo mai nau tou kei whakalao, ka koe tarena e pure anga, oku i kai, tena au tari ia, kei tu pe la motu a, o kai ke nau tari. Ka mahalo tēnā koutou e tā Kaihoro nā tō koutou e whai pē e nau, e nau taratara noa horo, koe whiunga pē kei whakarato e Ani Ihi, pea, ka mahalo tēnā koutou e whōki mai. Koe mea tō ataina pē te otā katoa, o ta tau pē ia mō ha whāhinga ka weinga ngā awe kē kē, ou pehē pē a ngano whai, ka koe pehē koe e kē pehē e kau e pure a ngā he whoi taratara noa koia hoki kai, pea koe ki te kau ai pure a ngā he.

I umaua koe ni. Ko ona uhinga na e, na e toe, na e whaia, koi whakahu mai koe mo oa ke Tamatei, na e whakahu mai he Egg Minister ko ia oe, tana kipa anga hu mai mo e tute a ko ia. Ia na e whakahu mai a taua ko Siurai. Pea toe, au koe ke a tahawhitu ko Siurai, ai koe ke pea taha, Cabinet ko ia nei toi whakahou mai e Minista Pakaanga ko ia e Ahakoia ke toi whakafoki ai ai tuutuuni ko ia e koe uhi nei i kai ke whakahou mai whakatatau ki he lao nei me mai penei kai ke i he Kabineti e Minista Paanga Paiene Mahu ko ia ai ai tuutuuni koe nei whai aha taha ua

Ki ō hui kai ka whakafou mai ai, ai, ai kore koe kei tāmate, engāi mō ua, i he, i he founga totonu. Aia, ko hono, ko hono o Asia i he kupu whā taha ko ia, koe lā koe kei pure i ko ia, koe pānga e pure anga, koe founga koe, ka pau ai ha potunga aue o kuna o whemao kei tāmate i ha,

Te Whoki Mai Whoi, ai fo i mea ia ko ia ki whai hoko a te ngawe mai ko a ko a mutu kua be kai toki o mai ke ka ko hono moni a koe ke a niu te ke ke te whoki mai mea ko ia. I a to nga lolo to nga ka ko o si lava nei ke whai ha nga aue pe ko ka mata nga aue ke ilo koe ha ka e uhi nga oe

E hange koe ni ko ko Ale motu ai a koe nei mo ua ia ki muri pe koe ke ilo ia pe koe whea koe anu tua si la. O se ni tau ia e whiha. O ngi kai ke ke lava o o to o to ilo ia. Sa koe ne ka ku o mai le wai ke independently ke ke ke sivi tau a tai nei mi sta panga panga ko la via ku ne wha via ke ke ke a dia se ne re ke ne whai whai whatongia ko ia. Pe te ko mai pa te whakahu. ki Kāpineti, pea whakapau hoki nei koha koha moua oha tokota, kua tūtūunia e he la o ku Peng Rapu ia. He kei te lawa to Tongi ia, o nga pau i te Hakoroa ke whai ake. Pea koe tahaina e uhinga pau ku Peki e toko tahae koe ia, o koe Peki ahane toi koroa ana, e koe kumea koe ia e whai hono, hono, hono sivi whakalaute lau, Kei tonu ai ngā uhinga me toki awe rewa kei mea, kei Tāmati. Koe, koe ko ngai taha koe, hai whai ngai business i ia. Kei Keepe whoki business tau taha me ngai business ko ia koe kau taha e. Ka pa koe ngai kau taha ko, ko os, os weteki whaka, whakalao ia. E, e, e wakai pe koe ai ko aha, ko haina ne whai weteki, pena e, ka pau no te aha ne e set. Ene ene awe ha ha krei me u mo oa ke to taha ko ia. Ene hanga ko whakamaapo whakarelei. Pea ka pau ku kei wakai pe u kei ai u e setia e to taha ko ia ha u koloa ia. E ala pe ke whakatau. Pea ki taitai me ana raite ana raite ofe e u mo oa ia ko ia. Ko e ka ko pau ke whai e u ae u ae u ngawe ko ia he he he potonga e paanga. Te Amoe Potunga Ae Atita. Waimea, waimea tahi nei o ku mana tuhi agere wai nei tahi mini o ku mau inga ke tau, ke tau, ke tau mana tu. Ko i whakaukau kau pehe i o ka uhinga foki e ta, ka pai e auha mo ua e tau nima o ku tala he la o i o ku kai ki to e la wai a, o,

Mo koe, mo ua mai koe te wha o hiki koe ni, peka ike to tongi a te au ka koe, ho o, ho o, e ku hiki, sai, mahina ni, au ke mahina ka, ai ko, ko, ko Novema i, au ki December au ke tohi an, e, pohiwa, to tongi mai ho mo ua. Peka kai koe ke to tongi mai, o si hiki pe mo ua ia mi, a hon, mi, mi Novema o te hoka mata ia, i mea.

Pe Tamate e ngahi mo ua Foloa, pe ko Enito ki Aslahi mai pe en. Ke u mana tu koe ka mea ni aku hoko mau pe I konga koe ni oku kua pau ke whai i nga ahu eia ke ako aku ilo e ki taia oku te toanga i a Whetu ko to whatongi a taia o koe ki te wawe ki ta ke right ofa mo ua i he mea koe ia.

I lohe au ia, nei ai e pehe, nei ai e tāmate i mo ua he wā whe taha anō ko te wā tāna ko Maus Pureanga Mau Toro. Ka pau nau, nau, nau, nau i he kāpene tīha whai tāmate ia mo ua, pēnā u sio a, i a, i a, i a Tūtuni kāpeneti, nau hanga pea, nau mimi whai pea e ke koe ni, hanga ka mea koe nau whai koe ni, ke mahino, pēnā he whou, he whou mā pei kai. He mea ka kawana moni, o koe kua mea e nia oku, oku, oku wawe ke ata ake, whai tamate ia mo ua. Ai koe ki siwa koe, uhinga nia koe mea nia taha koe, oku mea ia. Hange koe ni pehe oku mate a kau taha. Ka kau taha oku, oku, oku ki, ki whihi ange ia. He whangofua he la o ia, ke ka patu a tau le sisita,

Eia e whao ki mei be ke whao whoi tui tui be mai a ngai whatongia. Mahina be koe koe ngai whao nga whao business i hono write off be kono cancel i be kono time teiha mo ua. He ku mahina be ia ke kau u business i koe ke ngata i ne whaka uri pepa kau ku whakahela pa ku whakakau kau ai be e pot nga au e po ke kau taha e koe ke taho nga tato time tei mo write off. Ka pau e taki mei ke tunga kou ku ai pore a nga ke whai nga to unga ke kei whai be ai whenga o e a ki mo ke nau tolo ku o ku ha a nau tole ngai mo ua

Ka koe fou nga ku pau pe ke fou mai e. Ki mahi no pena te ave ki he whiki he ki minster pa nga, ka pau ku ne pehe ke mai ke ati ta kai koe ngai fou nga nga mai ni a. O se ange, ku lava pe au ta mate i, ka kai ke te tala no a fou loa i hata o tau te pehe ina te fai pe ki tau hinga hinga ta ku hinga pe whakai ki ta pe koe me. Kei ke he i he ka veinga koe ko whae no tala noa i ne o ngona e.

Nga ingoa ia kei peke te rawaia o to tongi mai, mohoro. Kei kei tu whaka mea i peia i he i he rekoti o whaka uri pepa i peia nga koe lao. Koe.
Malo pito ekpare mia ko e wha o si pe e ta ma to mea o ke whe mea ki ai o ta tau pe i he i he ngo kawe inga ko whai kei tala noa pe ko to mea ke he pe ia ki he ke kakaio e whonua.

Pea e te uwhi roto whi mārie a Pita ka pā wāhanga i i siu mō mea mai o mahu inga ka tu mō tolu ka tikei ki whai ha lawe atu ki ai pea mō whetū tāki mai ka uhi ki uwhinga ki lava ona wha matarai atu ki ai ki mō tolu koe pea e tau porokarama i e Ahoni mā roa Pita